Azul tayeḍ tikkelt massa Dalila yid-wen ay arrac at iḥdayen ara yesɛeddin ikayaden akken id nenna tqimen ɣer tefyirt tuddist tamassaɣt teshel maḍi maḍi akka d tafyirt-nni anda yettilin diɣen i yisumar sin neɣ ugar d acu kan d assaɣ i yettilin gar-asen, la relation, assaɣ neqqar-as la relation, d isem-is i d awal-is, am assaɣ yekka-d seg wawal assaɣ, eg assaɣ, akka, eg assaɣ icebḥen gar waytmaten. Dagi-nni tura amek ad as-nsemma i yisumar, ad as-nsemmi asumar agejdan, asumar amassaɣ. Tecfam, asagal, asumar agejdan, asumar imsentel neɣ amugil, wa d nrennu isem n tesɣunt-nni i wakken ad d-nbeggen assaɣ-nni neɣ anamek-nni neɣ tugla-nni i yettwagal ɣer usumar agejdan. Ma yella d taɣuni, nenna-d ad teqqen awal ɣer wayeḍ, ad tent-id-tcudd akken wway gar-asen s tesɣunin n tɣuni, anda i d-nenna nsemma i yisumar asumar ilelli. amezwaru asumar illi wis sin asumar illi wis kraḍ neɣ asumar amezwaru asumar wis sin ma d tamasa tasna n smiɣ asumar agejdan ihi ɣer tamara ad iliɣ deg-sen usumar agejdan i nezmer ad neǧǧ weḥd-s wad yuɣal d tafyirt taddayt-nneɣ taḥerfit u asumar Amassaɣ, d win akken i nezmer ad nekkes ɣur-s ad yenṭeḍ umeqqi n amassaɣ. Dagi tura ur d-neqqar ara tisɣunin. Ad d-nini, yettili-d wassaɣ-nni s yimqimen imassaɣen. U yerna dagi, asumer amassaɣ irennu anamek i yisem neɣ i umeqqim iɣer iteqqen. Lmeɛna-ines d aferdis arumyig. Ad d-nefk amedya. Ihi, uqbel ma d-nefk imedyaten, ad d-nini imqimen imassaɣen aṭas ay yellan, ah, nebder-d kan kra. Win i d-ittuɣalen s waṭas s waṭas, i d-ttmuddun daɣen deg ukayaden d i akka, ttah, i, neɣ ay. Ɣurwet, i dagi mačči d i-nni n wumi i d-iṭṭafaren aselmad s tenza.

lemmer ulac lmus ay tcebḥeḍ mačči neɣ i tcebḥeḍ kif kif akka ma d-nina yura i yinelmaden ur zmireɣ ad d-iniɣ yura ay inelmaden xaṭi ɣef yakka txemmem amgirred-a eh, sin ɣers i yakk i tettuɣal-d tinzeɣ niɣ i nwala d tinzeɣ ad sent-nernu i di tazwara wa tenṭeḍ ad yuɣal d amqim amasa ɣer neɣ iɣer deg neɣ ideg deg waydeg ukud sa neɣ is neɣ seg waydeg ɣef iɣef anda ansi kif kif ad tuɣalem akk ɣer ɣer ɣer yimqimen imassaɣen lemdemt-na tarwa i wakken iɣef ttaḥsal mi ara eh, xersum kra xersum i ay akked eh, i akka i yeteqqnen ɣer tenzaɣt ma nefka-d amedya ur ẓriɣ ara anda lliɣ ur ẓriɣ ara anda lliɣ atan usum ara gzan ur ẓriɣ ara waki i d asum ara gzdan ma nekkes-it-id uḥdes ad yuɣal d tafyirt taddayt Tumyegt. D tidet neɣ ala? Rnan-d ɣer-s eh, tazdeɣ tibawit ur ara. Anda lliɣ d asumar amassaɣ i d-yellan s umqim amassaɣ anda i d-imalen adeg. Eh, Sneɣ aselmad-nni ɣer teɣriḍ. Hata. Zemreɣ ad kseɣ idayak? Ad d-iniɣ sneɣ aselmad-nni ɣer teɣriḍ. Texrib ara tefyart. Eh, ssneɣ aselmad-nni d asumar agejdan, iɣer teɣra d asumar amassaɣ i d-yellan s unqim amassaɣ iɣer. D lemɛand n tnuḍin i yexlan tudrin, nex d lemɛand n tnuḍin. Akka, d asumar agejdan i yexlan tudert, eh, tudrin d asumar amassaɣ i d-yellan s unqim amassaɣ i i mačči d tanzaɣt akka neɣ nezmer ad nini d lemɛanda n tnuḍin ay yexlan tudrin lemɛanda n tnuḍin ay yenɣan argaz ur yuḍin ur nuḍin neɣ argaz ur yuḍin eh, ha-t-an ihi ma yella nuɣal-d yessehel maḍi maḍi xas ulamma qqaren-d inelmaden iyi d-yessutren ad nɣem tamsirt akka neɣ assen iles i temsirt akini saram ɛawen d-yaweḍ yizen ad tfehmem nruḥ-as-tt kan s ttawil s ttawil lemdem tafyirt tuddist ladɣa asagel ma ifat lemdem asagel amasaɣ atan iban d acu-t awen d-iqim taɣuni ma mačči d asagel d taɣuni akka ɣurwet iha xedmem asen iles iwakken ansi wen-d-kkan ad asen-tekkem